Does sam llonydd, Bryn. Ti di gweld yn nghyffring sy'n o gwbl gwir? O, oh, fi'n denu chdi rwan. Wel, fi'n stafio lot o amser i gael. Mae'n ffyn mynd drwy ffyn o'r dre, ti'n mo fel mae fi a dyn o'r llair. O, ti di gweld yn nghyffring sy'n o gwbl? Chdi sbio lloft? O, do. Twpsyn. O, Edwina. Beth wnaethon ni hebddo ti gwed? Beth iffach? Mae hyn yn gret, dydy Mr Morgan. Ha? Dwi wrth y modd efo'r ffair yma. Dwi am aros yna dro dydd. Goblin di hyn. Os gyda nhw'n hawl rhoi hein fama, siwr? A nhw'n cwsmeriad ni gyd. Mae'r peth yn warthus, Nia. Islwyn! Mae ti'n gwybod am hyn? Wrth gwrs na gwy. Hei, le chi'ch doi men? Hoi! Oh, just look there. Beth sy'n mynd mlaen fan hyn? Sut diawl yn mynd i cael yn blincin hers mas gwyd? Paid a gofyn i fi. Byddai di'n iawn byddi Margaret? Byddaf. Ma' ddim yn hir na cripro ma. Yn reit syml fydd o ma' siŵr sti. Ia iawn. A gwnewch yn siŵr bo' chi'n cadw llygad ar y stoc fe 'di fel ffair ma' hwna fuan. Bob yy sgin ti funud i ni ga'l gair bach? Os ma' poeni am y ras w't ti ti'm isio chdi'n agos. Mae'n siwr bod chdi'n mynd i ddywelu'n gynnar o rŵan tan ddydd Sadwrn. A peidio galifantiau lori wefr ferched, de Margaret? Eitha di mynd i'r holl drafferth mae'n neud y bwyd mae gyd. Yna beth wmbrath o'r rhein ar ôl gei di weld. Bydd berig. Eisiau chdi gael injection sydd? Be? O ffonio dy dwrna de, iddo fo gael injection yn ei herbyn nhw. O dyna be fyswn i'n neud. Rhaid neud rhywbeth, siwr? Oes. Ugian punt diom o fyn am y sosbini ma. Ugian punt am sosbini neith bara weddill y choes chi. Ond os da chi ar ych pensiwn, gewch chi am hanner y pris. Dowch! Bargan y flwyddyn! Diolch.

Drychama, good boy. Mae angladd y fi mewn hanner awr, reit? So shifta fe! Cerra i mas yma! Like ffôn y polis! Cer nawr! Cael y plis lawr mas isio. Na nhw rando wedyn. Does na neb yno i wrando, Lina. Maen nhw jyst i gadael y fan yna. Ie, ond ti'n gwybod, tasech chdi Felly'r peth gorau i ni wneud ydy aros nes dono ni hola i gael gweld beth sgynnyn nhw i ddeud. Hei, welsoch chi mewn difri calon beth sydd tu allan fanna, genod? Be? Y fan fwyd na de? O ia, sports de. Oedd o'n gret. Be oedd yn gret? Bryn Jones yn ffru efo'r boi biau. A Bryn yn joglo'r hers allan. Maen nhw yno rwan felly. Reit. Reit. Setlwn ni'r boi bach ma rŵan. Dwi'n mynd ta. Bob. Wrth di'r dwrnod o blaen de? Gwranda nes i deutha chdi, di bod allan am yr ogia o'n i, di bita bath. Na dim hynny. Be ta? Wel, jyst licio gwybod swn i be' 'di'r yym ti'n gwbo sefyllfa rhwng chdi a mam. O, ddrwg gen i, 'di o'm am fusnes i na 'di? Jyst isio chdi wybod yym bo' fi falch bo' chi'n ffrindia, dod ymlaen cystal. Wel i... do's 'na... Jyst isio deu' hynna o'n i. A dalltwch chi un peth? Sa Lina'n fyma 'di ca'l 'i ffordd, sa'r police yma ers mitin, lwch. Ie, wel dim ond meddwl o'n i. Gwrandwch am funud. Os na, smudwch chi'r fania 'na reit handi i mi, fyddai'n galw'r police 'yn hun, lwch. Nawr, gwrandwch, Misus. Miss? Na, na! Gwrandwch chi! Dach chi 'di blocio'r lle 'ma ers oriau fo'r cerbyd 'na. 'Di achosi trefnwr angladdau fod yn hwyr i gnebrwn, ac mi ryddach chi'n 'di trio dwyn y musnas i i gyd reit o dan 'y nhwyn i! Mae gynna i bob hawl! Hawl i be? I barcio'r fan allan yn fan 'na! Na, sai'n credu bydden ni 'di clywed rhywbeth wrth y Council. Wel, bydda'n debyg iawn. A oedd Council y Lewis mewn 'ma ddo? Dyma ni chi. Caniatâd ar ddu a gwyn. Wel, dewch i mi weld. Os o' 'na neb ohonon ni ddigon gwirion i arwyddo'r ffasiwn beth? Roger. O, oh, gret. Sio gair bach, Mr Jones. Heb i'r lleill glwad. Ys ti'n byd o le, os e? Na, na. Isio diolch i chi oni am fod mor feind ynglyn â'r costa. Dy gyn Selwyn ddim. Rhywbeth bach rynton ni'n doi oedd hwnna nawr. Basa isio clywed gair arall y byty fe byth to. Wel o'n isio chi ga gwbod dwi di poeni llawer am y peth. Yr unig broblem ydi. Ie? Teulu Lerpwl. Ah! Llawer ohonyn nhw o's e? Do'n i'm yn ei disgwl yn olwg. Os o's gen i'm hannar digon o fwyd yn y tŷ ma ar eu cyfar nhw. Taswn i yn gwbod mi fys-. Peidiwch chi a becso am byti o hwnna nawr.

Ti'n gwneud gwaith cartra? O, oh, rhywfaint, sti. Dwi'n diwrthyn o chwaith. O, dwi'n wedi dechrau to. Mae'n rhoi gormod i ni dros dolyg, sti. Ti'n mynd meddwl? Mm. O'n i byth orffen os o'n i yma tan syl pys. Mae gen i ddram yn neud hefyd. O, oh, oes o'n edrych anghofio. Os mae'n mynd, chi'n cael cysanu efo dda. Hmm. Gret, mae'n mynd yn gret, oce? Ie. Ie. Hei, Amy. Rwy'n mynd rhywbeth?

Sti be, Lina? Lle rhyfedd ar y nawd i'r hen fyd ma? Pam lle? Wel, siar yn rhai tan berfeddion yn gwneud bechdanau i bobl sy'n mynd i'r ffair. Mm. Ond pwy sy'n ei byta nhw? Pobl sydd wedi bod mewn cnebrwn.